Is-sena ta' tajba minn hawn ftit ħor ser jibda prime time ħaniftaħ din il-ġimgħa ta' prime time flimkien ma' pittur. Għandi miegħi lil Alfi Gatt, Alfie bl-arti tiegħu jittrażmetti ħafna emozzjonijiet u l-istil tal-arti tiegħu ivarja mill-istil realist għal stil fejn jirnexxilu jżewweġ il-grafiku mar-realiżmu. Lura fi tfulitu Alfie, l-arti kienet il-mod ta' kif jaffaċċa r-realtà u jgħix ir-realtajiet. Alfie għandu mira li bix-xolt tiegħu jispira lil ħaddieħor sabiex jagħmel użu aħjar mill-ħin li jkollu f'idejh però fuq kollox jispira lil ħaddieħor sabiex ikun jista' jiltaqa' u jkun kreattiv. Niltaqgħu ma' Alfie minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Whole Earth Organic Refreshing Drinks, Sparkling Thirst Quenchers Bursting With Flavour. If it's cheese,

Is-sena ta' tajba nilqakom għall-edizzjoni ta' Prime Time tal-lum it-tnejn ġimgħa ġdida u din il-ġimgħa waqt Prime Time ħallaqakom ma' turi, ħallaqakom ma' xandara, ħallaqakom ma' artisti u fil-fatt ħaniftaħ il-ġimgħa ma' artist, ħaniftaħ il-ġimgħa ma' pittur li fix-xahar ta' Marzu li għadda wirja tiegħu fil-kamra ta' fuq l-imqabba ġibdet ħafna attenzjoni. Nilqa' miegħi lil Alfie Gatt. Serata t-tajba Alfie, kif int? Mhux ħażin.
Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina, jiena ninsab tajjeb tista' tpoġġi bil-qiegħda. Jiena ħa nieħu posti wara d-desk tiegħi għax aħna għandna tradizzjoni ta' prime time Alfie li kull min jiġi hawn nirreġistrawh. Irreġistrani.
Għandi bżonn ftit dettalji. Isem u kunjom? Alfie Gatt.
Alfie
Gatt Data ta' twelid? L-erbatax ta' April 1985. Allura tiġi Aries? Aries. Aries. U normalment l-irġiel Aries huma irġiel ambizzjużi u rġiel kreattivi. Hemmhekk qegħdin mela. Fejn inti mwieled? Tajba ġejna. Fejn inti mwieled? Imwieled il-Pietà.
Pietà, residenti? Gudja. Gudja. Professjoni? Artist. Artist. Alfie, meta bdejna r-riċerka fuqek, u qgħadna nsaqsu 'l hemm u nsaqsu 'l hawn, oħtok Priscilla qaltilna li fi tfulitek kienet hi li laqqgħatek mal-arti, veru? Iva, hekk hu.
Eħe, infatti meta kont żgħir kien kelli forsi dik il-problema ta' ta' speech, ta' attenzjoni, u qisu xejn ma kien jżommni, ħa ngħidu hekk, sakemm oħti li kienet taf tpinġi, li hija seba' snin ikbar minni kważi, kienet diġà kellha skill ta' tpinġija. U darba minnhom qaltli prova inti, u provajt u qisu minn hemmhekk ħassejtha, ħa ngħidu hekk, in-namra. tal-arti u bqajt nikber biha wkoll fl-aħħar. Illum il-ġurnata oħtok għadha tpinġi jew le? Iva għadha tpinġi ta.
U meta tagħmel xi kreazzjoni ġdida tfittex l-opinjoni tagħha, ssaqsiha fuqha? Iwa nsaqsiha l-opinjoni tagħha u anke ta' bosta nies oħrajn fosthom tal-mara tiegħi. Jiġifieri, ifhimni, la kbirna t-tnejn li aħna flimkien nista' nirrelata magħha wkoll ukoll u. Alfie, l-istil tiegħek ivarja, x-xogħol tiegħek tikkombina anke stili differenti. Wieħed mill-iktar stili li taħdem fuqu inti li l-iktar jolqot lili, jirnexxilek tamalgama r-realist mal-illustrazzjonijiet kważi kważi. Ija, jiena għamilt karriera twila naħdem bħala graphic designer u issa settur differenti ħafna mill-arti, jiġifieri t-tnejn li huma kreattivi imma tnejn setturi differenti totalment, imma b'xi mod qisni pprovajt inżewwiġhom it-tnejn li huma u ħloqt dan l-istil ta' ta' surrealiżmu u fl-istess ħin indaħħal xena mħallta mal-portrait fl-istess ħin. Xogħol ieħor minn tiegħek li vera jogħġobni lili huwa xogħol li kien spirat min-natura u l-anatomija u jirnexxilek tamalgamhom b'mod vera uniku. Iva, eħe.
Dak kien f'fażi fejn Ridt noħloq naqra sens ta' nostalġija ta' natura li ħassejt li kienet qisha xi ħaġa li kienet qed tiġi nieqsa fija u meta ħassejt l-inspirazzjoni tan-natura għamilt din il-combination ta' portrait. Alfie, mill-għajn artistika hekk nixtieqek tikkummenta għax jien b'mod personali meta tħares lejn il-weraq tħares lejhom bir-reqqa Kemm il-kuluri tagħhom, kif ukoll anki ċertu vini, t-texture tagħhom, huma mill-iktar artistiċi, l-weraq waħidhom fihom infishom diġà. Iva, mela, tista' tgħid il-kreazzjoni tan-natura, jiġifieri work of art wieħidha. Imma jiena mbagħad jisni ħloqt il-lingwa għalija biex noħloq iktar identità għalija, X'irrid nuri bin-natura fl-istess ħin? B'mod kostanti, inti u b'mod kontinwu fuq il-midja soċjali tiegħek ħin kollu ttella' filmati tiegħek fl-istudjo u taħdem, tikkrea, tpitter. Dan kollu tagħmlu b'mira imma partikolari int. Ejja, ejja.
Jiena, speċjalment meta kont iżgħar, jiena u kont nara l-ħaddieħor kont naspira li nasal s'hemmhekk. Il-feeling li kienu jtuni bħala inspirazzjoni li hekk meta kont nara xi ħaddieħor jikkrea kienet toħloqli ċertu muża li kienu kienu jqajmuni bħal speċi biex nibda naħdem f'xi ħaġa. U kien hekk sensazzjoni partikolari li aspirajt li xi darba nasal jiena għaliha li jiena forsi nwassal il-messaġġ lil ħaddieħor. Li bir-rispons li jkolli fis-social media nista' ngħid li mixi 'l hemmhekk. Ċertu artisti huma naqra iktar riservati, ma tantx iħobbu forsi juru t-teknika ta' kif jaħdmu huma, ma tantx ikunu daqshekk open ta' kif jikkreaw ix-xogħol tagħhom. Int kompletament l-oppost, b'mod kontinwu taqsam ix-xogħol tiegħek u taqsam il-proċess. Però qatt ma tkun waħdek kważi fl-istudjo. Le. Għax b'xi mod jew ieħor il-qattus ġinn. Ejwa mela.
Dejjem jidħol.
Dejjem jidħol.
Kemm ilu għandkom ġinn? Ifhem, għadu kif għalaq sena. Sena mwieled u jien naf tneħħi tliet xhur minnhom biex sakemm jilħaq jikber. Ma eħe, naħseb sena u xahar, xaharejn. Isma', u kurżità żgħira fuq il-filmati li ttella' mill-istudjo tiegħek. Dejjem ikun hemm kollox organizzat u kollox kif suppost? Dak dejjem jidher hekk jew għax tkun ħadt iffilmja tirranġa l-affarijiet? Le, ifhimni, tirranġa naqra l-għajnejn in-nies. Imma, imma eħe, iktar ma qed nikber jiena iktar qed nirrealizza li m'iniex bniedem li naf niffunzjona meta jkolli l-istorbju warajja. Allura sirt norganizza naqra, forsi nibda, b'session pulita u mbagħad sejn l-aħħar tal-pittura niġi b'mod kaotiku imma mbagħad once illest il-pittura qed nerġa' norganizza. Hekk derrejt ruħi b'xi mod issa.
The Kolyosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high protein refreshing snack. Kolyosh authentic Greek yogurt. Alfi, dak il-filmat fejn rajna lil ġinn miexi fuq il-pittura kien parti mill-promozzjoni tal-esibizzjoni li għamilt f'Marzu li għadda fil-kamra ta' fuq. Ma kinitx eżibizzjoni żgħira. Kemm il-biċċa differenti kellek?
skont l-għajnejn tal-individwi, jiena għalija, fhimni, kelli tmintax-il biċċa, fosthom kienu żgħar. U mhux kollox fuq it-tila kien? Le, mhux kollox fuq it-tila, jiena kelli watercolours fuq karta u kelli wkoll bl-oils fuq il-karta, tila. U anke fuq il-ħġieġ. Fuq il-ħġieġ. Nimmaġina li biex taħdem fuq il-ħġieġ għandek bżonn naqra iktar attenzjoni milli kif taħdem fuq it-tila. Fimni, it-texture ta' ħġieġa tiżloq iżjed, allura forsi jkollok iktar bżonn ħxuna ta' żaba' biex iżżommha, imma b'xi mod issibha. Il-wirja ġibdet ħafna attenzjoni, ħafna kummenti pożittivi, għax irnexxilek twassal ħafna emozzjonijiet, però għandek, naf li għandek rekkont vera sabiħ u vera ħelu. relatat ma' waħda mill-pitturi, din il-pittura li qegħdin naraw bħalissa. Eħe, peress li hemm il-ħamiem involuti, ovvjament għalija kienet interpretazzjoni differenti. Imma dik li tagħmel sabiħ art hi li għal kull individwu jkollu interpretazzjoni għalih u kien hemm dil-bniedma partikolari li rat dil-pittura u ġibditilha emozzjoni li anke nfaqgħet tibki quddiemi għax il-ħamiem nfakkruha f'missierha li Tilfitu daqs sena ilu, jiġifieri, fejn kien irabbi l-ħamiem u kien jtajjarhom u hekk. U kienet esperjenza emozzjonali li tisma' individwu fejn jemozzjona ruħu fuq biċċa xogħol tiegħek. Però kif semmejt int, għal artist hija waħda mill-ikbar sodisfazzjonijiet li bl-arti li tkun qiegħed tikkrea Ħafna. jirnexxilek twassal Ħafna, u ħafna. tittrasmetti emozzjonijiet. Għal fi ftit tal-xhur ilu, ix-xogħol tiegħek u lilek rajniek bħala protagonist f'filmat promozzjonali biex jippromwovi l-gżira sabiħa ta' Għawdex. Rajniek fl-istudjo taħdem, rajna l-arti tiegħek ukoll tiġi kreata. Jien għandi kurżità, għax fil-filmat qegħdin narawk iddur minn naħa 'l oħra Għawdex, dak huwa l-mod ta' kif tiġi spirat inti meta tkun qiegħed tesplora? Iva,
u nħossni vera ġifieri kuntent li rnexxieli nwassal dak il-messaġġ għax kultant x'jgħaddi minn moħħok għal xi trid tgħid mhix dejjem faċli, imma rnexxielitni noħloq dak l-ingrendjent li ridt nispjega li meta tkun qiegħed tmur u tara u tiġi f'muża u tinspira ruħek tibqa' tirriserva dik il-memorja partikolari u mbagħad tesprimiha fl-ispazju tiegħek. Alfie, proset ħafna tax-xogħol li qed tagħmel, wisq iktar proset tal-arti li qed tikkrea għax l-emozzjonijiet li qed twassal hija xi ħaġa inkredibbli. Grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla u grazzi talli ġejt taqsam l-istorja tiegħek mat-telespettaturi tagħna. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla, fil-fatt grazzi għal kun għalik għandna numru ta' prodotti kun li żgur ħa tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek biex toħroġ dik it-togħma Perfetta kif ukoll grazzi għal Sara Bajada kif ukoll Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb bil fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma vera tajbin biex tikulhom però apparti minn hekk kollha kemm huma tajbin ħafna għas-saħħa. Grazzi ħafna Alfie u l-kumplament tas-serata t-tajba. Grazzi lilek tal-istedina. Grazzi ħafna.
Aħna, wasal il-ħin biex immorru għal waqfa żgħira tar-riklami, però qabel ma mmorru għal waqfa żgħira tar-riklami u mbagħad ikompli Prime Time, Nixtieq infakkarkom li aħna, flimkien ma' Clippertys, qegħdin nistednukom sabiex nagħmlulkom il-ġurnata tax-xogħol tagħkom naqra iktar interessanti billi tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna għaddejja u mbagħad jekk jirnexxilkom tkunu intom ir-rebbieħa, grazzi għall-Clipper, intom se tgawdu ġranet naqra iktar interessanti fuq il-post tax-xogħol. tagħkom. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni faċli ħafna. Irridu narawkom fuq il-post tax-xogħol, irridu naraw ritratti tagħkom waqt li qegħdin ix-xogħol forsi flimkien mal-kollegi tagħkom jew inkella waħidkom. Araw intom, agħżlu intom liema ritratt tixtiequ taqsmu magħna. Ibagħtuhuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv u mbagħad ovvjament nisperaw li x-xorti u r-riżq ikun magħkom biex tkunu intom ir-rebbieħa ta' din il-ġimgħa grazzi għal Clipper Tees. Qed nistennew ir-ritratti tagħkom. Issa, wasal il-ħin biex immorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura, ikompli l-Prime Time, ibqgħu hemmhekk. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba Hawn Berocca, ippakkjat b'vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għall-vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized.
Għalina n-nisa, l-uġigħ ta' darba fix-xahar mhu xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-uġigħ tal-period sa 12-il siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel ħames ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. Tara mela dona, ah, bere, bere, bere, bere.
Għax kemm nara li far, and I'm never gonna let you out of my sight. I've been. Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Smajtu għal aħbar il-kbira? Orienta se tiftaħ showroom ġdida u allura dak kollu li għandna ġewwa ta' qali jrid jinbih f'qasir żmien. L-ikbar sejl li qatt tagħmlu l-Orienta qed ikompli. fil-ħwienet ta' Ta' Qali u r-Rabat Għawdex, għamara, ornamenti u rigali bla qies ħirġin ġodda kull ftit ġranet. Titlif żmien u wasal wasla sal-Orjenta illum! Miftuħin il-ġurnata kollha Ta' Qali u r-Rabat Għawdex. Orjenta, the biggest sale ever! Żmien l-allerġiji, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħesrem. Magħmul minn ingredjenti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar! Il-prodotti Sterimar huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu.
The Koliosh Greek Yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high protein refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt.

Nilqakom lura għal Prime Time l-appuntament tal-lum it-Tnejn, l-ewwel appuntament ta' Prime Time ta' din il-ġimgħa wasal fi tmiemu. Però qabel ma nħallikom infakkarkom li aħna u United Colours of Benetton, Nele ħa terġa' tinżel torqod, aħna u United Colours of Benetton għandna kompetizzjoni mmirata għat-telespettaturi ż-żgħar ta' Prime Time. Dawk kollha li jħobbu l-kuluri, dawk kollha li jħobbu l-ipenġu irridu nisimgħu mingħandkom. Irridu naraw it-tpinġijiet tagħkom li għalikom ifissru r-rebbiegħa, jirrappreżentaw ir-rebbiegħa. Penġu li tridu, fjuri, araw intom x'tixtiequ tpenġu u grazzi għal United Colours of Benetton tistgħu toħorġu rebbieħa. Meta tibagħtulna, jew il-ġenituri tagħkom jew inkella xi ħadd adult jibgħatilna ritratt ta' dawk it-tpinġijiet li tkunu għamiltu u grazzi għal United Colours of Benetton tistgħu terbħu l-aċċessorji perfetti għall-picnic li jmiss jew inkella għall-ġurnata baħar li jmiss. Jiena qed diġà qed ngħidilkom bil-quddiem thank you talli qed tibagħtu t-tpinġijiet tagħkom. Jiena u Nellie ngħidulkom grazzi talli kontu magħna illejla. Ħa nagħmlu appuntament tagħna għal magħkom għal għada. Niltaqgħu fit-tmienja u għaxra ta' filgħaxija. Sadanittant nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb u nixtieqilkom is-saħħa. Ciao! F'Prime Time,

Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. St. Thomas Hospital.
OK Home.
Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek.
The Makeup Artist.
Logo Express.
Privé Hairdressing.
Oriental.
Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.